Abaagizi ba Arsenal barikurabira omu kigombe kya Ruhama Main Kahunga Arsenal Fans Association bagizire omukoro gw'ebyafaayo ahabw'okujaguza obuhanguzi bw'ekikopo nikyo kimwe. Aba babandize n'okwemurika obwe barikutambura omu muruka ogwa Kahunga n'akaari n'okushemererwa bwanyima bayeteranira omu mbaga Rugogoma. obushuma ahabw'okurya, okunywa na n'okushemererwa ahari Sunrise Garden omu seero ya Nyakihanga Western Division omu munisiparite ya Ntungamo omu disiturikiti ya Ntungamo. Okurugiirira ahari Julius Turyasingura orikwebembera ekigombe kya Ruhaama Main Kahunga Arsenal Fans naagira ngu ekibiina eki kyamara obwire oburikwingana emyezi mwenda kitandikire kandi bo nk'abahagizi ba Arsenal tibarikukoma aha kuhagira n'okujaguza kwonka ngu kureka nibekungaanya buri sande bateere sente ezirikurenga miriyoni emwe Abamwe baziha memba waabo ahabw'okwetunguura, kandi abaingi omuri bo bagire ngu ekibiina eki kibayambire munonga. Ndikuza kuteekateeka enteekateeka y'okugira ngu tufune ekikore ekigombe eki. Nkaba turi abantu bashatu, nkaba nyine Tusiime na Boss Kasimbura. Twagira ngu reka twije tukoreho ekigombe eki haza haine aine akikopere naanye kyanze omu mutima agira nti ka tukikore. Kandi tuteera memba miriyoni emwe kandi twineyo na n'esente za sheya. Twashashura ekibanja hati twine akabanja k'orutookye aha bwa Arsenal fans n'obucuruzi. Mbwenu titurikukora na mpare zonka. nitugura n'amataka. Savirino Ariniite, ori mukuru w'entebe y'okubanza aha bwa seera eya Nyakihanga, n'obu araabe ari omuhagizi wa Manchester United, ahikire aha mukoro ogu kandi yaasiima abahagizi b'ekigombe ekirikuhagira Arsenal ahabw'okwejumbira omu kigombe ekirikureeta entunguuka. Nyowe toza omu kigombe kya Arsenal okakora okakora society, okakora society. Bukeetunguura, otaine mpare bakagimugurira, otaine mufarasi bakamugurira, kwonka haagumireho kuteema abantu nyekiro. Robert Gwekuuta ori Senior Assistant Town Clerk ahabwa Western Division omuri Ntungamo Municipality kandi ogu ori Patron w'ekibiina eki ashabire abahagizi ba Arsenal kugirirana rukundo n'okwejumbira omu nteekateeka za gavumenti okwenda kugumizamu n'okwetunguura. Niinyenda kubashaba. Kutangisiriza omu puroguramu za gavumenti omu puroguramu za gavumenti kwonka waayenda kutangisiriza omu puroguramu za gavumenti nooyemanyiiza abakozi ba gavumenti omu komunite yaawe nainga omu kyanga kyaawe omu seeri yaawe ahu orikuruga hariho ebintu ebi oyetabamu ebirikubaasa kutunguura ekyaro kyaawe haine ebi orikwetabamu eby'entunguuka omu kyaro kyaawe ku oraabe ori omu kyaro ori omugaiga Ninga iwe orikureeba oriyo norokorora obugaiga, kwonka abariraanwa bari kubi, omanya niiwe ngu ori kubi munonga nobasinga. Reveranda Bernard Tumuhimbise nawe abaire ari aha mukoro ogu, yaahagira ekibiina eki kandi yaabashaba n'okukunda hamwe n'okukuratira ebiragiro bya Ruhanga hamwe n'okugira ebintu by'omugasho ebi baatsiga enyima ahabwa nyentsya yaabo hamwe n'okwetunguura. Baibuli neegya ngu mubanze musherure Obukama bwa Ruhanga n'ebindi ngu naija kubibongyeraho. Mbwenu obu oriho hati, gira eki waatsiga enyima habeho oriigaza. Ee, na nyentsya bamanye ngu okaba ogizire ki. Oku ori omuhagizi wa Arsenal omu bwire nk'obu, haine eki mwagizire ki? Ki Waakozire ninga Eki Waarugire? Charles Tusingwire ori dayirekita aha bwa Five Star High School obaire ari omugyenyi mukuru aha mukoro ogu, ayegaitsire aha kibiina eki kandi yaabashaba n'okugira emitwarize mirungi hamwe n'okwega okukora ahabw'okugumizamu kutunguura ebyanga byabo. Imwe abari aha, abaase ngu nimwashoshiyetinga kureeta entunguuka omu maka gaitu, omu byaro byaitu, na n'omu ihanga ryona.
baabagambira aha kigambo kya disipulini kugira emi. Ab'ekibiina eki bagumiizemu baashara na keeki kandi baagirya hamwe, baajwekwa n'emidaari nk'akamanyiso k'okushemererwa ahabw'obuhanguzi bw'ekikopo ekya Premier League.